מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת מועד קטן, דף ו' עמוד א'. לאמיר הייבן די פערדע שורה פון אויבן. אז מ'טאר נעמען די מומ טאקע אלס הקדמה. דף ה' עמוד ב' האבן מיר געלערנט אזוי, תניא. מצא שדה מצויינת, ואין יודע מה טיבה. איך האב דא געטראפן א פעלד, ס'שטייט דארטן טמא, אבער איך ווייס נישט אין אמת וואס איז די פראבלעם פון דעם פעלד. עס איז דא צוויי אפשענס. אדער קען עס זיין א פעלד וואס איז נעבאוט ביי א קאווע, ס'איז געווארן פארלוירן אין א קאווע, און פאר דעם ווייס איך ווען איך גיי דא אדורך גיי איך ווערן טמא, דאס איז אפשען נאמבער וואן, אדער קען איך זאגן ניין, דאס איז א סעודה שנכרש ביי א קאווע, מ'האט געאקערט דעם פעלד, יעצט למעשה עס איז טאקע געווען דא א מעס, אבער וויבאלד מ'האט שפעטער געאקערט איז די אלעס די גאנצע איברים פונעם מעס אלעס איז באמת נישט דא, וואס קען יא זיין, זאכן ליגן ארום אביסל, איך וועל עס אנרירן, האט מען געהאט אן עצה פאר דעם, מען האט א פייעך, מען בלאזט אביסל, און מיט דעם מאכט ער זיכער אז ווי ער גייט איז נישט דא קיין טומאה דארטן, קען ער אדורך גיין דארטן. און דאס איז געווען די שאלה, ווי קוק איך אן אזא סארט פעלד ווען איך ווייס נישט וואס די מעשה איז מיט דעם פעלד? און אויף דעם האבן מיר געלערנט אזוי, יש בו אילנות בידיעה שנחש בו קיבה, אין בו אילנות בידיעה שאבד בו קיבה. זאגט איך האב אן עצה פאר דיך, קוק ארום, אויב זעסטו דארטן ביימער, ווייסטו אה, ס'איז נחש בו קיבה. אויב זעסטו ניין, ס'איז נישט דא קיין ביימער דארטן, ווייסטו בידיעה שנאבד בו קיבה. און לפי דעם וועסטו מחליט זיין צו מ'קען יא אדורך גיין, צו קען איך נישט אדורך גיין. געקומען רבי הידע, און געבן מיט דעם לעמוד עמוד א וו עמוד א' די פערטע שורה פון אויבן, געקומען רבי הידע און ער זאגט ניין, עד שיהי' שם זקן או תלמיד, לפי שאין אקל בקיאים בדבר. סתם דאס דו קוקסט דיך ארום און דו הייבסט אן מאכן א חשבון, אה, קוקסט דא ביימער דארט, קענסט קען פרעגן אנדערע מענטשן, דאס ארבעט נישט. וואס דו קענסט אבער יא טון איז, גיי אריין צום זקן, גיי אריין צום תלמיד חכם פון יענע שטאט, און ער דארף וויסן וואס איז די מעשה מיט דעם פעלד, ער וועט דיך זאגן, געב אים א פרעג, און לפי דעם ווייסטו, קענסטו יא אדורכגיין דארטן צו קען איך נישט אדורכגיין אויף יענעם פעלד. איז אמר אביי, זאגט אביי, שמע מינה, פון דעם וואס דו הייסט מיך גיין צום זקן, און איך קום און פרעג עפעס א קשיא, וואס טוט זיך מיט יענעם פעלד? ער טעט דיר זאגן, פרעגסט מיך מיט פעלדער? וואס ווייס איך צו זאגן פון פעלדער? איך זיץ און לערן, פרעגסט מיר א שאלה דא אין שס און פוסקים, מיט דעם וועל איך דיר גערן העלפן, אבער עפעס א פעלד וואס האט עס מיט מיך? און פאר דעם זאגט אביי זאלסטו וויסן שמע מינה, צווה מרבנן דעיקר במסה, כל מילי דמסה עלי רמיה, די אלע זאכן וואס פירט זיך אין דעם שטאט, ס'איז זיין ביזנעס צו וויסן די אלע זאכן, דאס הייסט די תלמיד-חכם מוז זיך אינטערעסירן און מוזן וויסן וואס איז געשען דא אין שטאט, וואס די מעשה מיט יענע פעלד, וואו קען מען יא גיין וואו קען מען נישט גיין, און זאלסט וויסן, יעדע זאך וואס געשעט דא אין שטאט, ווי למשל דא צו אין קברים, זאלסטו וויסן עלי ראמיא. אמר ר' יהודה זאגט ר' יהודה, מצאו עבר מצויינת. לאמיר ברענגען דא נאך א פאל. ווען א מענטש גייט אויפן גאס, און ער טרעפט דארטן א עבר מציונות, א שטיין, עס איז דא א קלארע מארק אויף דעם, זאלסטו וויסן, א מארק, צו א סיד, דער פלאץ דא איז טמא. איז אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, תחתיהו טמא. אונטער דעם שטיין איז טמא. כאטש וואס אונז האבן שוין באמת דערמאנט אז נארמאל ווען איך מאך א ציון צו א קיבה מאך איך עס אביסל פארדעם, לייגט רש י שוין צו און זאגט רש י, אויב ס'איז אבער א שטיין וואס איך זעה גלייך ווען איך קום דארטן אה דא ליגט א שטיין, דאס הייסט איך האב נישט מורא אז איך גיי ערשט כאפן דעם ציון ווען איך בין שוין דארטן, נאר כ'וועל שוין זען פארדעם, דעמאלס האט מען געלייגט דעם שטיין, דעם מארק, די זאך וואס מ'האט דא געוואלט מאכן א סימן, האט מען געלייגט ממש ביי די טעמע, און פון דעם זאלסטו וויסן, מצוי עיבור מצויינת, איז תחתיהו איז אמאל טמא. דאס איז נומער איינס. שתיים, וואס איז אבער, יעצט האט דאס געטראפן צוויי פארשידענע שטיינער, צוויי שטיינער איינס ליגט לעבן דעם צווייטן, און איך קען אדורך גיין אינמיטן. יעצט נאכמאל, אונטער יעדעם שטיין, אוודאי איז דא טמא דארטן, דאס איז אפגערעדט, דאס איז פשוט. די שאלה איז נאר ווען איך וויל יעצט אדורך גיין דארטן צווישן די צוויי שטיינער, מעג איך אדורך גיין דארטן? אדער ניין דו קענסט גיין אדורך אבער יעצט ווערן טמא? וואס געשעט דארטן אויף יענעם פלאץ? און אויף דעם זאגט ער אזוי, זאגט ר' יהודה, אם יש שד בניים, אויב אויפן ערד איז אויך דא דארטן ליים, דאס הייסט מען זעט די מארק און גייט אויפן ערד אויך, זאלסטו וויסן בניים טמא, דעמאלטס אוודאי יענער האט געמאכט דא א קלארע סימן זאלסטו וויסן די טומאה איז נישט נאר אונטער דעם שטיין, אינצווישן איז אויך דא א טומאה, איז פאר דעם דארפסטו אדורך גיין אוודאי וועסטו ווערן טמא. ווי מיין ס'איז ביניים, אויב אבער ס'איז נישט דא קיין ס'איז ביניים, זאלסטו וויסן, ביניים טהור, אז דו גייסט אדורך צווישן זיי דארטן איז טהור. דער מענטש האט געמאכט א מארק וואו ס'איז טמא, דווקא אונטער ביידע שטיינער, אבער דער פאקט וואס ער האט נישט געלייגט קיין מארקינגס אויפן ערד, האט ער פארשטאנען ווייל דארטן איז טהור, און אויב אזוי האט נישט געמאכט קיין מארק דארטן, און פאר דעם קענסטו אדורך גיין דארטן, עס נישט ווערן טמא. אויף דעם פרעגט די גמרא עמלק ואף על גב די לעקער חורש? כ'פארשטיי נישט. דו זאגסט מיר דא, איך זעה נישט קיין מארקינג אויפן ערד, פיין איך קען אדורכגיין, איך גיי נישט ווערן טמא. און אויף דעם פרעגט די גמרא, דאס איז געזאגט געווארן אפילו מען האט נישט געאקערט אויף דעם פלאץ. עמלק, שטימט עס מיט א ברייתא וואס איך גיי דיר יעצט ברענגען. והא תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, מצאו אבן אחת מצויינת, אויב טרעפט מען איין שטיין, דעמאלטס אוודאי תחתיהו טמא, אונטער דעם שטיין איז עס טמא. שטיים, כ'האב געטראפן צוויי שטיינער, אוודאי די אונטערן שטיין אליינס איז טמא, און אבער אינצווישן זאגט ער אזוי, אם יש חורש בענין, אויב ווייסטו אויף דעם פלאץ האט מען געאקערט, דעמאלס בענין טהור, דעמאלס צווישן דארטן איז טהור, פארוואס? ערשטנס האסטו דאך בכלל א ספק איז דא טומאה דא צו נישט, סאו די פאקט וואס מ'האט געאקערט שוין אויף דעם פעלד, איז דאך זייער מסתבר, די גאנצע זאך וואס איז געווען דארטן ליגט שוין לאנג נישט דארטן, און אויב אזוי קענסטו אננעמען פיין, דארטן איז טהור, ס'איז אקעי דו מעגסט אדורך גיין. אבער ווען מ'לאו, אויב דאס איז נישט געווען קיין פלאץ וואס מ'האט געאקערט דארטן, באינייעם טומאה, זאלסטו וויסן, אפילו דו זעהסט גארנישט אויפן ערד, כ'האב א שטיין פון לינקס און א שטיין פון רעכטס, אינצווישן זעה איך גארנישט, איך גיי יעצט אדורך, אויב דאס איז א פלאץ וואס מ'האט נישט פאר'אקערט, זאלסטו וויסן, ביסטו טמא. און אויב אזוי פרעג דו מלא חוזות א סתירה מיט וואס מ'האט פריער געלערנט. פריער האט מען געזאגט זאלסטו וויסן. איך קען אדורך גיין ביידע שטיינער, נישט קיין שום פראבלעם. די שטיין די שטיין אונטער דעם איז טמא. אדורך גיין קען איך. און ער מאכט נישט קיין חילוק, יא געאקערט נישט געאקערט, דו קענסט אדורך גיין. און די צווייטע ברייתא זאגט ניין ניין ניין, גיי נישט אדורך. אויב מען האט געאקערט אויף יענעם פלאץ, דעמאלטס קענסטו אדורך גיין עסט נישט ווערן טמא. אבער אויב ס'נישט געווען קיין אקערן דארטן, נישט געווען קיין חרישה דארטן, דעמאלס זאלסטו וויסן גייסטו ווערן טמא. און לכאורה רעדט מען דארט אין די זעלבע פאל, ביידע שטייען אויף מארקינגס, אויפן ערד איז נישטא קיין שום מארקינגס, די צווייטע ברייתא זאגט כדי צו זיין טהור אין יענע פלאץ מוז איך האבן געאקערט דארטן, און די ערשטע זאגט ניין, אקערן קענסטו אויסלאזן, יא געאקערט נישט געאקערט, אינצווישן איז אייביג טהור. און פאר דעם פרעג איך דיר ווי קענסטו מיר פסק'נען אזא סארט זאך? איז אמר רב פּאָפּאָ, קומט רב פּאָפּאָ דאס פארענטפערן, און ער זאגט אזוי, הכא, די ברייתא וואס מ'האט דא געברענגט, וואס מאכט א חילוק, יא גע'אקערט, נישט גע'אקערט, רעדט זיך כ ש הסית שופך על רשעין, און מוריד די לכאן אל לכאן. מ'רעדט דארט אין דער ברייתא, אז די שטיינער טאקע האבן א מארק אויף זיך, נאר וואס אויך, איך זע פון ערד איז אויך דא א שטיקל מארקינג דארטן. יעצט מיין שאלה איז, וואס איך זעה דא אויפן ערד, וואס זעה איך דא? איז דאס א סימן וואס יענער געמאכט? איך מאך דא עפעס אויפן ערד, דו זעסט דא עפעס לייבן אויפן ערד, דאס איז א סימן אונטער דעם ליגט אויך א טומאה, און פאר דעם ווען דו גייסט אדורך עסטו ווערן טמא? אדער זאג איך ניין דאס איז נאר שיריים וואס זענען אראפגעפאלן פון די שטיינער, און פאר דעם זאגט ער אזוי, און שמועסט עס אויס. איה כ חרש בענין, יעצט וואס דו זעסט דא אויפן ערד, דו זעסט דארטן לייבן אויכעט, ער זאגט אזוי, אויב דו זעהסט דא ליים, און דו זעהסט חריש, דאס הייסט באמת דעם פלאץ האט מען געאקערט, און נאך אלץ יעצט קומסטו און דו זעהסט דא ליים אויפן ערד, זאלסטו וויסן, ביי נייען טהור, זאלסטו וויסן וואס דו זעהסט דא אינמיטן איז טהור, דהיימע מחמת חריש היא, די עיקוועל, פארוואס עיקלעף, אויף פארוואס ליכט זעהסטו דא אויפן ערד? פארוואס זעהט מען דא ליים? דאס איז ווייל די חרישה האט מען דאך דא געמאכט, איז פון די חרישה האט עס אנגעכאפט די שטיינער אויך, איז אביסל פעינט אביסל ליים איז אויפגעפאלן אויפן ערד, איז פון דעם וואס דו זעהסט דא אויפן ערד, איז נישט א מארקינג וואס יענער געמאכט צו זאגן אה דא ליגט טומאה. און פאר דעם זאלסטו וויסן אויב ס'איז דא דא חרישה, בידיעה דו קענסט אדורך גיין די פלאץ איז טהור. ווי לוי, אבער אויב ווייסט אז אויף דעם פלאץ האט נישט געמאכט קיין חרישה, דעמאלס צו די ביינער ביינער הי, דעמאלס וואס ליגט דא אויפן ערד איז מארקינגס, איז דווקא געמאכט אז יענער וועט דיך זאגן זאלסטו וויסן, דא ליגט טומאה, און אויב איז עובר טומאה זאלסטו וויסן איז דאס טומאה. און פאר דעם זאגט ער די צוויי בריית'עס קריגן זיך נישט בכלל. דאס הייסט, דעם ערשטן דין וואס מ'האט געזאגט בשם רב יהודה, דאס זאלסטו וויסן ער רעדט, מ'האט גארנישט געטראפן אויפן ערד, די מארקינגס זענען נאר אויף די צוויי שטיינער. דער שטיין האט פון לינקס, דער שטיין האט פון רעכטס. די ערד איז אינגאנצן ריין. און פאר דעם זאגט ער, אויב די ערד איז ריין, וואס די פראבלעם? גיי אדורך, נישט קיין שום פראבלעם. יא, אוודאי קענסטו אדורך גיין. איי אפשר? ניין! אז ס'נישט דא קיין מארקינגס אויף די ערד איז דאס גארנישט. די שאלה איז נאר אויב די צווייטע ווי די צווייטע ברייתא זאגט, אויב זעה איך עפעס יא אויפן ערד, איך זעה אויפן שטיינער און איך זעה אויפן ערד, און איך האב א צד צו זאגן וואס איך זעה דא אויפן ערד קומט באמת פון די שטיינער, ווייל קען זיין דורכן חריש איז דאס געשעהן, פון דעם רעדט די ברייתא, און אויף דעם זאגט די ברייתא זאלסטו וויסן, אויב האסטו א ספק דא איך ווייס נישט ווי באלאנגט דאס, דאס וואס איך זעה דא אויפן ערד קומט דאס פון די שטיינער ווייל עס איז אפגעפאלן בשעת מען האט געמאכט חרישה, אדער ניין דאס האט איינער דא דווקא געלייגט. און פון דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, אויב דו זעסט מען האט דא געמאכט חרישה, בידיעה אבער דו זעסט דא לי קומט פון די שטיינער, און פון דעם זאלסטו וויסן דאס טהור, אויב אבער נישט, דעמאלטס אוודאי דאס איז טמא. און פון דעם זאגט ער די צוויי מימרות איז נישט קיין סתירה, איינער רעדט יא פון מארקינג אויפן ערד, דאס איז די ברייתא, די ערשטע מימרא רעדט נישט פון קיין מארקינס אויפן ערד, און פון דעם דאס איז נישט קיין שום שאלה נישט. און פון דעם נישט קאסטירן נישט, און אלעס איז פיין און וואויל. אבער דאס איז קלאר, אויב זע איך די קלארע מארקינגס אויפן שטיין, און איך ווייס קלאר וואס ליגט דא אויפן ערד איז אויך א מארקינג פאר די ערד, דעמאלס אוודאי די בידיעה ווייסט דאך יענער געמאכט א מארקינג סיי איבער די שטיינער, סיי אויפן ערד, און אויף דעם איז נישט דא קיין שום שאלה נישט. ווען די ברייתא זאגט קוק יא חרישה נישט חרישה, איז נאר ווען איך קען עס תולה זיין, וואס איך זע דא קומט פון די שטיינער, אויף דעם דארף איך קוקן יא חרישה צו נישט חרישה. און וואס רב איד האט געזאגט אין אנהייב, ער רעדט פשוט פון א צווייטן פאל ווען זי האט גארנישט אפענעט, און פאר דעם זאגט ער דאס זי איז גארנישט אפענעט, געזונטהייט גייט דורך, מוז איך קוקן יא כרישא נישט כרישא? זאגט ער ניין וואס עפעס מען דארף גארנישט קוקן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אשי זאגט רב אשי, מוצר מוצר אחד מציעין, מען רעדט דא לאמיר זאגן פון א פעלד וואס האט א גדר ארום און ארום פון אלע פיר זייטן, יעצט לאמיר זאגן ס'דא א וועג וואס גייט אדורך, און איך וויל וויסן קען איך יא אדורך גיין קען איך נישט אדורך גיין. איז פשוט אוודאי קען איך אדורך גיין וואס איז די פראבלעם. די פראבלעם דא איז אז איך האב געזען איינע פון די ווענט, איינע פון די גדרים, ערגעץ דארט לאמיר זאגן פון מזרח זייט, דארטן זעה איך אה ס'דא סימני טעם טומאה דארטן, איינער האט דא געמאכט עפעס א מארקינג. און די שאלה איז, ווען יענער האט געמאכט א מארקינג נאר אויף איין זייט, נאר אויפן מזרח זייט האט ער דאס געמאכט, האט ער ערגעץ געמיינט צו זאגן, זאלסטו וויסן די גאנצע פלאץ, די גאנצע גדר, די גאנצע אינקלאזשער, דאס איז אלעס טמא, גיי נישט דא אריין, האט דאך געמיינט צו זאגן ניין, נאר אויף יענע פלאץ ווי די מארקינג איז, דארטן איז דא טומאה, אבער אלעס ארום און ארום, אינעווייניג, דארט איז קיין שום פראבלעם. און אויף דעם זאגט ער ווייסטו, זאלסטו וויסן אזוי, מצא מצא אחד מציון, אויב איינע פון די גדרים, איינע פון די ווענט דא זעט ער דאס מציון, ער זעט דארטן עפעס א מארק איז דא אויף דעם, זאלסטו וויסן היא טמאה וכל הסדה כולה טהורה. אונטער יענעם מארקינג, דאס איז טמא, יענער האט דיך געוואלט ווייזן, דא ליגט טמא, סאו גיי נישט אויף יענעם פלאץ פונקטליך, אבער אינעווייניג געזונטהייט קענסטו גיין. שניי, אויב זע איך צוויי פון די גדרים, ביידע האבן עפעס א מארקינג אויף דעם, זאג איך די זעלבע זאך, הים טמא'ין וכל השדה כולו טהרה. שלושה, דריי גדרים זע איך דארטן, אלע זענען אנגעשמירט מיט ליים, א סימן דא ליגט עפעס טמא. היים טמאיען וכל הסדו כלי טהרה, דארטן אונטער די וואנט, דארטן אונטער די מקום ווי עס איז דא א סימן, דארטן איז טמא, רעשט אינעווייניג דאס איז אלעס טהור. אבער אויב זעסטו אבער אלע פיר זענען אן פארשטעק, אלע זענען געלייגט דארטן מארקינגס, אלע האבן דארטן די ליים, זאלסטו וויסן היים טהורין, ממש דארטן ווי די סימן ליגט, דאס אליינס איז טהור, וכל הסדו כלי טמאיען, און די גאנצע פעלד, דאס אליינס איז טמא. דאס הייסט, די וואנט אליינס, ער וויל נישט קומען פסל'ן די וואנט, ער וויל קומען פסל'ן אינעווייניג, און פארדעם האט ער אנגעשמירט אלע ווענט, זאלסטו וויסן אז דא אינעווייניג ליגט די טומאה, אבער ממש דארטן אונטער די וואנט, אדער ממש דארט ביי די סימן, דארטן נאך נישט טומאה. דאמר מה, איה מרחיקין ציה ממקום טמא, שלא להפסיד את ארץ ישראל. פארוואס האט מען געמאכט אזא תקנה, און פארוואס מוז עס זיין, אפשר ווען איך האב נאר איין וואנט, די איין וואנט איז געווארן פארשמירט, מיינט דאס אלעס אינעווייניג ס'איז אלעס טמא? און סיבה וואס מען האט דאס קלאר געמאכט זאל נישט זיין אזוי איז, שלא להפסיד את ארץ ישראל. ווייל די מינוט וואס איינער זעהט טאקע איין וואנט איז פארשמירט, און קען זיין טאקע נאר דארט איז די טומאה, אבער אויב קען דאס אויך זיין א סימן אז די גאנצע פלאץ איז טמא, איז מענטש וועלן אנקומען דארטן און זעלן זעהן איין מינוט, איך ווייס נישט, דער וואס האט דא אנגעשמירט דעם ליים, מיינט ער צו זאגן אז נאר יענע וואנט איז טמא? מיינט ער צו זאגן אלעס איז טמא? און מענטש וועלן נישט כאפן וואס טוט זיך, און וואס איז געשעהן איז מענטש וועלן מאכן, מען וועט ארום גיין, מאכן אומוועג, מענטש וועלן גיין אדורך גיין דארטן, און אזוי האט מען שוין געזאגט, מען וויל דאך נישט גיין מפסיד זיין ארץ ישראל, איז פון דעם וויל איך האבן פונקטליכע פלעצער, דא איז טמא דא איז נישט טמא, האט מען מסכם געווען, אויב האסטו מארקינגס פון אלע פיר זייטן, דאס איז א סימן אז אינעווייניג די פראבלעם, אויב האסטו א פראבלעם נאר מיט איין וואנט, עסטו אנמאכן יענע וואנט, האסטו א פראבלעם מיט צוויי, עסטו מאכן א סימן אויף צוויי ווענט, דריי דריי ווענט, די מינוט וואס דו מאכסט פיר, אקעי יעצט פארשטיי איך דו האסט געמאכט פיר, ווייל דו ווילסט מיר זאגן אלע ווענט אינעווייניג, די גאנצע פלאץ איז אינעווייניג, אלעס איז טמא, אבער די וואנט אליינס דארף נישט זיין קיין פראבלעם, און פארוואס האט מען געמאכט אזא תקנה שלא להפסיד את ארץ ישראל? האבן מיר געלערנט ווייטער ויוצאין אף על הכלאים. האבן געלערנט חול המועד, שליחים גייען ארויס, און מען גייט דא בודק זיין וואס טוט זיך מיט כלאים. און אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי, לאמיר דא פארשטיין וואס טוט זיך. דו זאגסט מיר חול המועד, איז פארשטייט זיך חול המועד רעדט מען חול המועד פסח, ווייל אלע אנדערע ימים טובים איז שוין מער נישט דא גארנישט יא, שביעי איז נישט דא קיין חול המועד, און סוכות וואקסט שוין גארנישט, שוין לאנג אלעס געשניטן געווארן, סאו מען רעדט דא פון כלאים, וואדע רעדט מען דא פון פסח. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, והכלאים בחולו של מועד נפקינן, דו זאגסט מיר יעצט איז די צייט מען גייט ארויס, מען גייט בודק זיין האסטו יא כליים האסטו נישט כליים, איין מינוט, יעצט חול המועד, דאס איז די ריכטיגע צייט יעצט גיין בודק זיין כליים? והא מיני, לאמיר דיר פרעגן א קשיא אויף דעם, און איך וועל דיר זאגן אזוי, באחד בעדה משמין על השקלים, אחד בעדה האט משמיע געווען אויפן שקלים, מען דערמאנט אידן, מען דארף גיין ברענגען מחצית השקל, וואס פון די מחצית השקל האט מען דאך געקויפט דארטן די קרבנות ציבור, יעדער איינער זאל דערמאנען, ביז יעצט ביז ראש חודש ניסן דארף מען האבן געגעבן, ווייל ראש חודש ניסן הייבט זיך אן די נייע קברים, נייע קרבנות, און מען קויפט אלעס פון דארטן, איז יעדער איינער זאל זיך דערמאנען, יעצט אין חודש אדר זאל ער געבן זיין מחצית השקל. און ווייטער, נאך א זאך גייט מען טון דעמאלס ביי אחד באדר, ווייל הכלאים, מען רופט אויס, יעדער איינער זאל אכטונג געבן, יעצט איז צייט זאכן וואקסן, יעדער זאל אכטונג געבן ס'זאל נישט געשען קיין כלאים ביים דאס איז די ערשטע אדר, וחמישה עשר בו, אויפן פופצנטן, קוראים דאס א מגילה בכרכים, די כרכים ביים מקוה פון חומה, זיי לייענען די מגילה, דאס איז אויפן פופצנטע, ויוצאין לקבץ את הדרכים, און מען גייט אויך דעמאלס ארויס, מענטשן קומען די עולי רגל זיין באלד, מען דארף צוגרייטן די וועגן, נעם ארויס דיינע דערנער, ס'זאל זיין סעיף צו גיין אויפן וועגן, און לסכן את הרחובות, זאכן וואס זענען קאלט געווארן דורכן גאנצן ווינטער, פאררעכט מען יעצט, די געסער, דארט ווי מענטשן דרייען זיך, ולומד המקוואות, מען גייט אפשאצן די מקוואות מאכן זיך איז דא גענוג וואסער אינעווייניג, די מקוואות זענען שמוציג נעמט ארויס דעם שמוץ, ועושים כל צרכי רבים מען טוט די אלע צרכי רבים וואס מען דארף נאר טון, און מציינים את הקברות, און מען גייט מאכן מארקינגס פאר די קברים, ויוצאין אל הכלאים, און נאך א זאך זאלסטו וויסן, ט ו אדר הייבט מען אן ארויסצוגיין, ויוצאין אל הכלאים, מען גייט בודק זיין די פעלדער, און פאר דעם פרעג איך דיר וואס טוט זיך דא? אונז האבן דא געלערנט אין די משנה זאלסטו וויסן ווען הייב איך אן רעדן פון כלאים האט מען געזאגט חול המועד און דא זעה איך ניין מען האט שוין אנגעהויבן אסאך פארדעם א חודש פארדעם ט ו באדר האט מען שוין אנגעהויבן און אויף דעם זאגט די מרא ר' אלעזר ור' יוסי בר חנינא חד אמר כאן בק בכי כאן באפעל. דו ביסט גערעכט, ביסט גערעכט. אוואדע מען האט אן מען איז ארויסגעגאנגען חול המועד. אבער זאלסט וויסן וואס איז שוין אויסגעגאנגען פארדעם אויך. ווען איז מען אויסגעגאנגען שוין פארדעם? דאס איז געווען אזוי ווי עס איז געשטאנען פריער, אויף ט' ו' פון אדר גייט מען שוין ארויס. נאר וואס זאכן וואקסן דאך איבער. און פארדעם איז דא קיין ב' בוכ י און קיין ב' עופר. ווענדט זיך וואס איז דא דא. ס'דא זאכן וואס זענען שוין פריער געוואקסן, זאכן וואס וואקסן פרי, דאס האב איך אפגעשניטן, דאס בין איך געגאנגען בודק זיין, מאכן זיך נישט דא קיין כלאים, ט' ו' באדר. ס'דא זאכן וואס וואקסן שפעטער, און פאר דעם בין איך געגאנגען אויף חול המועד פסח, און פאר דעם האב איך בכלל נישט קיין סתירה, מ'איז געגאנגען צוויי מאל, געגאנגען דעמאלטס, און מ'געגאנגען יעצט אויך. וכדו' אמר, און איינער זאגט, כאן בזרעים, כאן בירקות, ווענדט זיך וואס ס'איז, זרעים, ירקות, ביי ירקות איז וואס וואקסט אביסל שפעטער אויף דעם האט מען עס געמאכט חול המועד, מה שאין כן ביי זרעים דאס האט מען געמאכט ט ו באדר. רב אשי אמר רבי יוחנן, רב אשי זאגט בשם רבי יוחנן, לא שני אלא שעיין ניצן ניקר, די גאנצע דעיט וואס מ'האט דא געגעבן צו איך גיי אויסרופן, דאס איז געווען ראש חודש, אבער שפעטער גיין בודק זיין צו ס'איז געווען ט ו באדר, צו איך גיי חול המועד, זאגט ער די צייט וואס איך געב דיר איז נישט דווקא אז ס'מוז זיין דאס, ווייל לא שני אלא שעיין ניצן ניקר, דאס איז געווען די פרעקטיס וואס מ'האט געטון ווייל פארדעם איז נישט געווען שייך צו זען טאקע אבל נוצן ניכר אבער זאלסטו וויסן אויב ס'איז דא עפעס אזא געוויסע פלאנט געוויסע טוויעטס געוויסע זאכן וואס וואקסן און דארטן קען איך שוין זען ס'קומט שוין ארויס איז דעמאלטס יא און אליין גיי איך אויס גלייך ווען ס'קומט אויס דאס הייסט איך מוז נישט ווארטן אה די דעיט נאך נישט אנגעקומען ניין איך קען נאכנישט קען בודק זיין. אוודאי אויב ס'נאך נישט אויסגעקומען, קענסט נישט בודק זיין, פאר דעם האט מען געגאנגען ת ס אב אדר, מען געגאנגען חול המועד, ווייל דעמאלס, יעדע זאך איז שוין געוואקסן ביז דעמאלס, מ'האט שוין געוואוסט וואס יא וואס נישט. אבער זאגט ער זאלסטו וויסן, אויב דו ווייסט קלאר זאכן וואס וואקסט נישט פון פארדעם, און דו קענסט עס בודק זיין פארדעם, אוודאי האט מען דאס בודק געווען. די גמרא ענדיגט נאך צו, מה ישנו בחולי שמועד דנפקינן? פארוואס דווקא גייט מען ארויס חול המועד? וואס איז די גרויסע זאך פון חול המועד דאס צו טון? אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יעקב בשם רבי יוחנן, משום שכר פעולה דמזלג אבון. מענטשן האבן דאך נישט קיין ארבעט חול המועד, איז פאר דעם צו באקומען ארבעט איז עס אסאך ביליגער, איז פאר דעם האט מען געווארט ביז חול המועד, און דעמאלס איז מען נאכמער ארויסגעגאנגען. איי עסטו פרעגן ווי אזוי קען איך גיין ארבעטן? איך פארשטיי איך דארף עס טון, אבער די פועל ווי קען איך גיין ארבעטן? איינער אויסער אבן ברכה? ווי קען איך גיין ארבעטן חול המועד? תירוץ אויף דעם איז, אדער רעדט מען פון דא אזעלכע וואס ממש האבן גארנישט געהאט, איז פאר זיי דארפסטו נישט גיין הענגען, איז פאר זיי אוודאי זיי האבן יא געמעגט, אדער זאג איך דיר ניין, זאלסטו וויסן אלס מצוה, וויבאלד דאס איז נאר געווען לצורך מצוה, האט מען מתיר געווען און איך מעג טון אזא סארט ארבעט. זאג מיר רב זביד, ווי טייל מיר רב משאשי, שמע מינה, פון דעם וואס דו זאגסט מאז חול המועד איז געווען א גוטע צייט ווייל די פרייזן זענען געווען ביליגער, זע איך פון דעם אז יאבינן היא שכר מתרומת הלשכה, יאבינן, זע איך אז ווען מען געט דעם שכר, ווען מען צאלט די פיילים, האט מען געצאלט פון די בית המקדש, פון די לשכה, תרומת הלשכה, פון דארט האט מען ארויסגענומען די געלט, יאבינן היא. ווייל דו איסר על כדאתך מדיד היא, ווייל אויב זאגסטו אז איך קען שיקן דעם ביל צום פארמער, וואס הייסט איך דארף קומען צו דיך? פיין איך וועל דיך שיקן די ביל, אויב אזוי יא אבינה ליהי, די סלקא דעתך מיט די דהי אבינה ליהי, אויב וואלסטו געמיינט אז די שכר פאר די פעלים קומט פונעם פארמער פונעם בעל באס פונעם פעלד, מאי נפקא ליה מינאי הי', וואס גייט מיך אן וויפיל זיי טשארדזשן, כל כמה דבאי ליתנה ליהי, וואס די פועל וויל האבן זאל מען זיי געבן, און נאך מער, דו ביסט דאך איינער וואס טוט אן עבירה, דו מאכסט כלאים, סאו אויב מוז איך קומען צו דיר, דזשאלי וועל זאלסטו צאלן א גוטן פרייז דערפאר. איז פארוואס האט מען מקפיד געווען צו ווארטן אויף חול המועד אויב דעמאלטס איז עס ביליגער? תירוץ איז ווייל די געלט קומט פון בית המקדש. אז די געלט קומט פון בית המקדש, פון די לשכה, אה, יעצט דארטן וויל איך שפארן, האט מען געווארט ביז חול המועד, דעמאלטס זענען די פרייזן ביליגער, און דעמאלטס גייען די שלוחים יוצא און עס גייען בודק זיין מאכן זיכער אז מען האט שוין נישט קיין כלאים אין די פעלדער.